السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت صحت ٹھیک ہے امید کریسوں تساں سب ٹھیک ٹھاک ہوسو خیر خریت نال ہوسو اج دا پیارا مزیدار ولاگ کرینے شروع ویور اساں اج ماشاءاللہ گئے ہاسے سفر تے گھمن پھرن بہوں زیادہ دور گئے ہاسے تے اتھو ماشاء اللہ اوں جگہ دے ناں بہوں زیادہ ریتڑ پہاڑ ٹبے بہوں زیادہ یعنی کہ نہ جنگلی ایریا ہے تساں ݙیکھدے پئے وے ناں تے اے ماشاء اللہ اتھاں نا روہی دا علاقہ ہے تھل دا علاقہ ہے کوئی سمجھ نی آندی کیسا ایریا ہے لیکن چلو خواہش ہئی گھمنڑ پھرنڑ دی باہر تے گئے اساں کہیں دوست کوں ملنڑ واسطے لیکن ساڈا اتھے کم نی تھیا دوست نی ملا تے گھم پھر کے آ گئے ہیں لیکن اے اساں تاں کو اساں آکھیا چل آئے تاں اوویں ودھے ہیں ولاگ ای نال بنڑا چھوڑوں اساں موٹر سائیکل تے کیتا ہے ٹریول تے ہک ساڈا دوست ہئی ہک میں ہاں میں تے نال ہی ساڈا واکر ہئی کیونکہ سپیشلسٹ آں نا میں۔ واکر ساکوں ضرورت ساڈے نال ہوندے تے ڈیدھے پئے وے تساں بہوں زیادہ ہی ریتڑی علاقہ ہے نہ بندہ ہے نہ بندے دی ذات ہے سفر ہی کتی رکھے سفر ہی کتی رکھے ہر پاسے ٹبے ہی ٹبے ریتاں ہی ریتاں ہیں دیکھو کہ ہر بندے جیڑھے تساں دیکھ سو ریتڑی نظر سی ٹبے ہی ٹبے نظر سن لیکن بس سفر کر بیٹھے ہیں تے شوق اے سفر دا گھر آئے آں خیر خریت نال گئے آں خیر خریت نال آئے آں واپس تے ٹبا ہی ٹبے آن نیرے جڈے ڈیکھ سو جتھاں ڈیکھ سو سفیدے دا جنگل اے جتھاں ڈیکھ سو پہاڑ ہن ڈنگر جانور ڈیدھے پے وے جانور وی وچ ودھن تھے کوئی یعنی کہ پچھن گچھن گچھن والا گئے نہیں جتھاں مرضی ودھے رہو تے جیڑھے روڈ تے اساں ودھے ہیں اس روڈ تے کوئی قدری سواری گزر پوندی ہے نہ تاں نہ سہی اے مین ایریا ہے اللہ تہاڈا بھلا کرے چوک منڈے آلی سائیڈ دا اے ایریا ہے لیا چوک منڈا ڈیرہ غازی خان اے اوں سائیڈ دا ایریا ہے تے بہوں زیادہ یعنی کہ گڈیاں ہی اتے پہاڑاں تے چڑھا کے لوگاں نے کھڑائیاں ہوئیاں ریتڑ آئی ٹبہ ہن سارے ہر بندہ یعنی کہ بندہ ہی نہیں لبھدا کوئی قدرہ بھی تے اساں آکھیا چلو ماشاءاللہ آ تاں اوویں گئے ہیں تھڈا تے پے گئے ساکوں چلو تساں اپنے ویور آں کوں ماشاءاللہ کوئی پیاری جی اپ ڈیٹ ڈے ڈیسوں پیاری جی ویڈیو بنا کے ڈکھا ڈینے ہیں ہے تاں پہاڑی علاقہ ریتڑے سارے نرے ٹبے ہیں لیکن اساں آکھیا چلو ساڈا ولاگ ہی نال سٹارٹ تھی ونجے۔ اساں اس دوست دے گھر گئے اسیں ساکوں دوست ملا کئے نہ آئی ول اساں اتھے ویڈیو نی بنائی اچھا نی محسوس اچھا نی کیتا فیل اساں آکھے فیدہ کئے نی میں ویڈیو اساں اتھاں ہی سٹارٹ کروں تاں بری گال ہے ول اساں اتھوں کافی دور ٹر آئے ہاسے اے جگہ ساکوں ویو بڑا پیارا لگے کیونکہ جنگل ہے جنگل دا ویو دکھاونڑاں اچھا ہے جانور ودھن تھے وچ ڈنگر ودھن تھے اے زیادہ تر دریا دا ایریا گنڑاں ویندے۔ چھاں وی اتھاں ٻہوں گھٹ ہے یعنی کہ کوئی بندہ اسٹے کر لیندے چھاں تے بالکل نہ بالکل وی چھاں وغیرہ کھے نی سفر اچ کی رکھے جیتے دیکھ سو صرف پہاڑ ٹبیاں ریتڑ مٹی ریتڑ صرف ایہا چیزیں گھر کوئی قدرے ٻہوں گھٹ گھر ہوندے ٻہوں زیادہ گھٹ گھر ہیں تے لیکن اساں ہمت کیتی رکھیں ہمت نی ہاری اساں ویندے تے گئے اساں صبح صبح دا ٹائم ہی ساکوں جلدی آئی تے ول جیلے اساں اتھوں بارہ ہک وجے واپس نکلے انہاں تے بہت ویور گرمی آئی بہت گرمی آئی لیکن ساڈی خواہش ہے اساں جیڑے دوست کوں ملن گئے اساں نا تے ویڈیو شوٹ کرے سوں لیکن اساں اتھے ویڈیو شوٹ نی کر سکے کیونکہ اتھاں ساکوں ملا ہی نی ول ساڈا بہوں افسوس تھے ساکوں نی ملا دا اساں آکھیا چلو چھوڑو نی ملا دا اساں آپدے گھر دا سفر کنٹینو واپس کروں تے ڈیدھے پے وے کوئی بندہ ای نی نہ بندے دی ذات صرف جنگل ای جنگل جنگل ای جنگل روڈ تے وی کوئی بہوں گھٹ یعنی کہ سواری نظر دی اے سفر ای کیتی رکھے سفر ای میں آکھداں ویور دیکھو جیڈے تساں دھیان مریسو صرف جنگل تکوں نظر سی جیڈے دھیان مریسو جنگل نظر سی لیکن چلو شکر الحمدللہ اساں سفر کیتا ہے ریتڑ ہی ریتڑ پہاڑ ہی پہاڑ جدے تر یعنی کہ مکان بھی اتھوں دا اس طریقے دے ہن گری ہوئیاں چیزاں یعنی کہ بالکل ہی لو کلاس مڈل کلاس بالکل نارمل لوگ یعنی کہ اس سائڈ دے رہندے ہن تے ماشاء اللہ پاکستان دا حصہ ہے لیکن اے خوبصورتی دا ہے پہاڑی علاقہ کھجیاں دے کھجیاں دے باغ بغیچے کھجیاں دے یعنی کہ اس ٹائپ دے چیزاں دے بغیچے سفیدے دے بغیچے، کھجیاں دے بغیچے تساں ݙیدھے پئے ہوسو ویڈیو تے کھجیاں دے بغیچے ہن تے ول اوں توں بعد سئیں میں آہدھاں کہ ماشاء اللہ اساں بڑا سفر کیتا ہے سفر سارا ٻہوں سارا انہاں ٻہوں ڈھیر سفر ہئی ول سا سفر نپٹ آوݨ دی خاطر آہدھاں کہ چلو تھوڑا بہتا ولاگ دی مستی اچ آ ویندے اے ول اڳوں کھجیاں دا بغیچہ ول ول اساں کافی سفر کرݨ توں بعد ول اتھاں گݙݨا مچھیاں دے تالاب ہن بہت زیادہ ہے تساں دیکھو مچھیاں دے تالاب ہیں ٹوٹل اتنے مچھی دا فارم گنا ویندا جی مچھی دا فارم ہے جی چلو ڈے دے ڈے دے کیونکہ سفر کنٹینیو کرنا ہے واپسی سفر بہت ڈھیر ہے یہ ٹوٹل ڈے تساں ڈے دے پہلے دور دور تک جتھوں تک تارا دھیان نظر ویسی کیونکہ اساں دا دیکھے ہیں ریلی لائف آپ دا کھان سامنے تے صرف یہ ہی ہیں مچھیاں دے تالاب ریتڑ پہاڑیاں ٹبیاں ریتڑاں دے ہیں تے ماشاء اللہ ویدھر گرم ہئی بہت زیادہ جیڑھی سائڈ تیݙی دھیان مریندے اسے جا ریت ہئی جا تھل ہئی جا اے تے اس توں بعد مچھیاں دے فارم آ گئے نا اساں کے ویور آنگوں ماشاء اللہ مچھیاں دا وی فارم دکھا دو کہ مچھیاں دے فارم کس طریقے دے ہوندے مچھیاں دے فارم نا اس طریقے دے ہن کہ کلے کلے ݙیڈھ ݙیڈھ کلے ݙو ݙو کلے دے وچ پاݨی بھر ݙتا ڳیا ہے اوندے وچ مچھیاں چھوڑ ݙتیاں ویندین اس طریقے یعنی کہ انہاں فارم بݨائے ڳئے ہن کیونکہ بور تاں بہوں زیادہ تھے ہیں ول اگاں اساں ہک آبادی گاؤں چوک آ گیا ہی اس چوک دا پتہ نہیں کیا نا ہے ول اساں اس چوک دے آئے سے چوک دو پتہ تھا کہ یار اساں فلاں جگہ وینا ہے یہ کیڑا چوک ہے انہاں سا کو ڈسے جی یہ فلانا چوک آ گیا تہاڈا تے فلاں سائڈ دے ونج سکسو تو اگوں سائڈ دے ملتان دا رستہ مل سی چلو اساں اس چوک کو کراس کیتے چوک دے ودے کافی ٹائم سارا چوک اچ بھی گزارا کیونکہ گرمی بہوں زیادہ ہے چوک سکون کیتے سے ولوں تو اگاں اساں سفر ول اسٹارٹ کر تے ول سئیں اگوں اے آ گئے دریا دریا پنج نان دریا ہے کہ پتہ نہیں کیڑا دریا زیادہ تر اساں اتوں پوچھے کہ کیڑا دریا ہے دریا دے اتے ودے اے سئیں دریا اتے دریا دے اتے ودے رہے ہیں کافی ٹائم یعنی کہ دریا دے بھی گزارے ول ہی اساں سفر چھکی رکھے دریا آ گئے دریا دکھائے دریا دیکھ کے تے ول تھنگن دریا ہے دیکھو تساں

تے اتھاں پل دے اتے صفائی وغیرہ وی تھیندی پئی ہے دریا دی تے کافی دیر سفر کیتی رکھے دریا دے اتے کافی دیر یعنی کہ بہوں وڈا پل ہے سفر کیتی رکھے کیتی رکھے اس تو باوجود جناب اعلیٰ اگو دریا دے وچ دیکھو تساں پانی اتنا گہرا یعنی کہ نارمل پانی ہے سفر کیتی رکھے دریا دا کریندے کریندے آخر کار دریا مکن دو نہ آوے بس چلو جی کیتی رکھے سفر اے تے پہ وینا دریا اے سارا دریا دا پانی پانی اے پل اے کیونکہ بہوں وڈا پل اے دریا دا روڈ اتھاں والا ساگا روڈ دے روڈ اے دریا دا روڈ اے کیونکہ پچھا جڑی آبادی اے نا بالکل جنگل اے جنگلی ایریا اے۔ اچھا ویور ماشاءاللہ اے ایریا بڑا پیارا لگا اس انشاءاللہ دعا کرینے ہیں ساڈا چینل یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا سبسکرائب فالو لائک ساکوں ڈیو اجازتاں اللہ حافظ ویور۔